Awle, chibai leh vek ule. Tun tumah chuan sipai huaisen sai hnuna chanchin kan ngaithla dawn anga, he thu ngaihnawm tak maia ziaktu hi Andy KZarZoliana a ni. Mi huaisen leh mi dawi zep inkar hlatchia hi sawiin a siak lo ve. Mi huaisen a dam khawchhuah hram hramna hmunah mi dawi zep chu vawi tam tak a thi hman thin an lo ti a. Tin, mi dawi zep chu a hnuk a chah hmain vawi tam tak a thi hman thin an lo ti hial reng a ni. Dawi zepna hi hlauhna atanga lo irh chhuak a ni a, hlauhna zawng zawng deuh thaw chu thih hlauhna atanga lo chhuak vek a ni an ti bawk. Amaherawh chu, thih hlau lohna zawng hi mi huaisena chhiar an ni vek thung si lo. Mi huaisen chuan thil hlauhawm, buaina leh harsatna a lo thlenin tlanchhiatsan mai lovin a lo hmachhawn thin a. Hlawhtlin chang a nei ang bawkin hlawhchham chang pawh a nei thin. Mi huaisen chuan remchang nghak lovin remchang a insiam chawp a, huaisen takin a hmachhawn thin a ni. Ruantlang khaw dintu Saingura leh Thangkimite fapa Saihnuna chu fitnga leh inchi thum vel a sang a ni a, sanghet tlet tlawt leh pa inphut mawi tawk tak a ni a. Rawl thar a rawn ni chho va, a pumrua a ṭang rengin tha hrui leh fuat ngah mi tih a hriat hliah hliah a, thlan laih. Inbuan leh mi zawn nikhua reng rengah amah aia pumraw lian leh khauhkhan hmel zawk pawh zam hlek lovin a bei chat ngam zel mai a. Inbuan, inchei leh infiam lam hawi reng reng chu a thiam em em vek mai a ni. A huaisen ang bawkin a tlawm ngai hle bawk a, a thiante pawhin an thlamuan pui hle a ni. Kum sakha zakua sawmli chho atang khan Lusei tlangval tam tak chuan Burma sipai aṭan an intih hmuh hlawm a, thingtlang lova thosi leh vai mite kara tuthlawh hum ni len ngawt ai chuan Burma sipaia an han ṭan a, ralrama silai hum ni len chu an thlang zawk a ni ngei ang. Kum sanga zakua sawmli pathum a lo her chhuak a, lusei tlangval tam tak chu Burma sipai aṭang turin an chho hlawm a, Tlangval thenkhat chuan an chhungte phal lo chung chungin zanah an put ru a. Tiau lui kanin Chin Hills Tlangdung an lawn liam a, Zawlkinah chhuk thlain Kawlphaia Mizo khua, Mayawhlah, Phingkhung, Tuivar leh Tahan khuaah te an innghat hlawm a. An chhungte lah chuan hel tamna hmun Burma ramah dawmhlumtu nei lo leh Chin hriat lovin an han thi bo vel mai mai ang tih an hlau si a, an rilru a hah thei em em mai a ni. Nu leh pa ṭhenkhat chuan Burma sipaia luh tum an fapa tlan bo um zuiin Burma ram chhungah an lut thawr a, vannei fawr deuh chuan an fate an han hruai leh thei hram a, mahse mi ṭhenkhat an fate sipaia lo lut hman tawh hlawhchhama kir leh pawh tam tak sawi tur an awm a ni. Tunlai angin motor leh lirthei te a la awm ve si lo va, Lusaihil atanga Burma ram kawl phai thleng mai ke ngata han chhuk chhoh chu thil awl ai tak zawng a ni hauh lovang le. Kum sangkhat zakua sawmli panga a lo her chhuah chuan Ruantlang tlangval sai hnuna pawh Burma sipai ah a lut ve ta a, Thatchin Rifles ah a awm a, hetih hunlai hi Burma sipai hlusei tlangval te Mizo an luh hnem lai ber a ni awm e. Chin Rifles a hlusei tlangval te chu an huaisen in an ro rum hlawm hle a. Hlusei sipai tamna battalion chu Battalion Huaisen tih a sawi a ni ngat thin a ni. Burma ram chuan January nili sakha zakua sawmli pariat ah British sorkar atang in independent a hmu a, mahse Burma ram zalenna hmu thar ve hlim te chuan Ram chhunga hel pawl hrang hrang leh mi sual rual tuk dawl tur a ngah nghal pang mai a, a bik takin Karen hnam hel pawl KNDO chu an huhang a nain Burma ram chu Rangoon sawrkar tih hial khawpa dinhmun der thawngah a dah hman ṭep a, Burma ram sawrkar chu a buai ru kher mai. Independent a hmuh aṭang khan Tual chhungah ral do nei nghalin nasa takin a buai pang mai a, Karen hnam te, Communist Party te, Alani leh Alanphiu hel pawl te an awm a. Kawlram hmun hrang hrangah nasa takin buaina a chhuak a, heng hel pawl leh sipai te chu an inkap reng mai a ni. Kawlram Independent hlim atangin sipaite chu ral do reng rengin an awm a ni ber mai. Burma ram hel pawl huhang ngah ber leh chena ber KNDO chu kum Saka zakua sawmli pakua January thla atangin an hel tan a, an indin phat atang rengin an chena nghal em em mai a. April thla a lo thlen meuh chuan May miauh, Mandalay, Sagaing leh Nayang Leibin khawpui thlengin a la fel hman der mai a ni. Tualchhung sanghar leh a ruka mi arphil hmang ho leh suam hmang mi tawrawt a rum ra thei ang bera che thin ho khan KNDO chu an rawn zawm ta bawk a, an ni ho hian Kawl Sipai chu tunhma atanga an lo hmelma kum hlun a nih tawh avangin Kawl Sipai te chu an dim lo ngiang mai. KND helpawl chu Ramhnuaia che tla hrang tih taka chhun leh zan ang khat rengin an hmang thei a ni ber a, hlauh nei lo ang maia invaivung thiam an ni a. Ramhnuai khawte a Burma sipai nen an inkap ta fo va, tlan che ngai lo ang maia intipau khauh thiam an ni bawk a. Burma sipai pawh an thathnem na ngiang mai. Burma sorkar chuan an ram chhunga hel pawl tuang ti chhah leh ngeng deuh nia a hriat apiang chu hmeh mi hmiah hmiah mai a tum ve bawk a. Chuvang chuan sipai atang duh apiang mai chu a pawm hmiah hmiah mai a ni. Chuvang chuan Lusei ho tan pawh sipai a luh chu a awlsam phah reng a ni. KNDO hel pawl chuan tual chhung mi puakphur atan an la nasa hle thin a, mahni thiante phatsana hektu chu damtlakah an ngai lo va, an mi leh sa pawh an that mai thin a ni. KNDO ho chuan renggun lak tumin an inpuahchah mek tih Burma sorkar chuan a hriat ve leh a rangthei ang bera an ruahmanna tikhaih lak turin a che chhuak ve nghal zat mai a. KNDO ral lian lo dang tur leh an khawpui lak te lak letna tur chuan Zandar kua hnu lama duty turin lusei tlangval te chauh a thlang chhuak a, inbiak pawhna zawng zawng signal wireless vuan turin lusei sipai te a ruat nghal vek bawk a ni. Chawuk wireless office ah te, Yinan Chawung wireless office ah te Lusei sipai a dah zel a. Inbiak pawhna reng reng chu Lusai, Mizo tawng veka hman a lo nih tak avangin KNDO ho chuan Burma sipai thu inthawn te chu an hre thei ta lo va, KNDO te chan a chhiat phah nasa hle a ni. Ka ren ral lian mai bakah Burma Communities Party pawh beih tham fe an la awm. Chu mai bakah misual ralthuam hlau awm tak tak keng nuai chi mit tur pawh tih tham fe an la awm cheu bawk a. Burma sorkar tan chuan mutmawh hnarmawh a ni lo thei lovang. Heti hun laia Burma sipai atang Lusei sipai te chu chawimawi tham leh fak thamin Burma ram damkhawchhuah nan thi leh thau pawlhin an bei a. Hetih hun laia Burma sipai atang Lusei sipai te chuan chawimawi tham leh fak thamin Burma ram dam khaw chhuah nan thi leh thau pawlhin an bei a, ram tana an thawhrimna te chu Burma sorkarin a hre reng a, Burma Army-a tang hnam hrang hrang zingah an tlemzia ngaihtuah chuan Chawimawina Military Medal dawng hnem ber an ni hial ang. Karen hel ho chuan ram an lak duai duai avangin Burma sawrkar chu a lu a hai hle a. Tha Chin Rifles ho chu Karen hel ho bei turin sipai zahnih an thawk chhuak nghal a. Saihnuna te ho chu Loikaw biala a len khuaah nasa takin hel ho nen an inkap a. Sipai sawm ngalaiin nunna an chan a, sipai sawmsa rih lai an hliam bawk a ni. Hemi tum hian thim hlim atanga inkapin zing khaw var thlengin silai a puak awl lova, sipai lam chu an chet fuh loh avangin a thi bangte chu ral kutah an awm ta a ni. Hel kuta an awm hnu chuan sipai lal, bel kai chinte chuan hel kut tawrh an hlauh avangin an bel chu bel ngam lovin an pawt thla vek a. Lusei sipai Saihnuna erawh chu bel khat chauh ni mahse a bel chu a pawt thla ve duh miah lova. a bel lui zel mai a ni. Chuvang chuan hotu ber a ngaih a nih phah ta nghe nghe a, a huaisen vangin a thiante mi sawm nga lai mai chu a hote an lo ni ta a ni. Saihnuna leh a hote chu helho kutah thla ruk ngawt an tan hnu chuan vanneih a siamin helho chuan an battalion-ah an kir tir leh vek mai a. Third Chin Commanding Officer chuan Saihnuna huaisen zia chu hre rengin bel hniha a kai tir ta a ni. Hemi tuma ka renral lian lak a, Burma ram chhan nana Lusei sipaite huaisen zia leh thawh hlawk zia chu hnamdang sipaite mak tih a tling hial a ni. July ni sawmpali sangha zakua sawmli pakua khan Burma sipaite chuan Daido khawpui an bei a, hemi tum hian saihnuna pawh a chen a pawl a ni a, a thiante an bih ruk vek hnuah pawh a thiante chhan nan a ding fal nal a. Ralin a kianga thingkung chawn puar tiah tiah an rawn kah hek hlawk hlawk pawhin zam miah lovin huaisen takin ral ho chu a bei ngar ngar mai a ni. Saihnuna huaisen zia an hotuten an hriat chuan mak an ti hial zawk a. Saihnuna te Daido khawpuia an inkah thum hian Ralin a awm ding lamah an kap fuh a, mahse vanneih a siamin a thi lo hlauh a, a dam leh hnu hian, Thura Military Cross chu a huaisen em avangin a vawikhat nan a dawng ta a ni. A thiante hnenah, Ka ren ral kah hlum zawh loh ka ni, tiin a fiamthu thin a ni. Ralin an kahna avang hian a duh chuan medical pension pawh dil thei dinhmun ah ding mah se, sipai a la tan zel chu a thlang ta zawk a. A sipai tanpui leh a chanchin hria te chuan Saihnuna hi an ngaisang em em a. A huaisen zia hi hahip in an sawi thin a ni. Lusei sipai te chu an huaisenna leh remhriatna avang in Burma Army chawimawina sang ber Aung San Thuria dawngtlak a huaisen awm mah se, recommendation chungchang ah block tu an awm thin avang mai a, dawng awm lo chauh an ni a. Itsikna tam tak kar ah Thiha Thura, Thura leh Thuiangong chawimawina dawng an awm nual tho a ni. A bikin hel pawl donaah Lusei tlangval huaisen zia leh an contribution that zia chu Burma War Office ah dah that vek a ni. Lusei sipai te chu an rinawm a, an huaisen avangin sorkar pawhin a duhsak bik leh a. Prime Minister U Nua hun lai khan Burma ram sipai ah Luseite mi tam tak an luh avangin Unua hnenah India sorkar chuan kan ram mi tam tak Luseite sipai atan i ru a ti tawl mai a. Unua chuan Lusei sipai atangte hi India mi ni lovin Burma rama Luseite an ni zawk tiin a chhang let a. Lusei sipai a tangte huaisen zia leh rinawm zia chu hnam dang sipaite hrilh fak a tling hial a ni. Ni sawm panga August sangkhat zakua sawm nga panga a lo her chhuak a, Tha Dawn District, Sitaung, Luihnar, Kaihuai khuaah Saihnuna te leh hel pawl an inkap chiam mai a, zingvar hma atangin an inkapin tlai lam unau hmelhai thlengin silai an la hmet puak thuai thuai a, Ral lam pawh an thi teuh nghe nghe a, khua a thim fel a, lenglen hun vel atangin silai a puak leh awn awn a. Tlaivar thakin an inkap chhunzawm a, Saihnuna leh a hote chu thlawh hma lei let phai zawlah an lut hlawm a, chu chu hel ho chuan an chhak tlang chung atang chuan chiang takin an rawn hmu a. Saihnuna leh a hote thlawh laia an kal lai tak chuan vawi leh khatah hel ho chuan an rawn kap ta chiam mai a, anni pawh chuan hnung tawlh hauh lovin theih tawpin an kap let ve a, mahse, reife an inkah hnuah an hotu ber Sainuna chu a khupa tak an rawn kap fuh ta sawk mai a, a kal thei ta hauh lo mai a, theih tawpin a hote chu tha thlah lo turin a fuih sauh sauh reng a, thlawh lai inphenna tur awm lo ngang a ni a, buhphun hlim rawn nung chho tir karah Silaimu a leng fuah fuah reng a, he hlo chu an rawn hnai zel a. Bialtlang fai hun kara Sainhuna chuan a hote chu insaseng turin a au tuar tuar a, hel ho chu an rawn pung zel a, am tha pui puiin Sainhuna te chu an rawn ruan ulh ulh reng a, nakinah chuan Sainhuna chu a hote chuan I tawlh kir mai ang u, I hliam na si an han ti a, mahse Sainhuna chu a tawlh kir duh reng reng lo va, a inseh ruh sauh sauh a, an zavaiin kan chimi pak tur a ni. A ti tlat mai a ni. Nakinah chuan a hote chuan a thlemin an thlem ta a. Chutia an thlem takah chuan Saihnuna chuan, Naute u, in him theih nan tawlh kir ula, kei chuan theih tawp chhuahin ka lo do ang a, ka lo thih chilh ang e, a ti ta tlat mai a. Hmun ralṭi leh ralram a ni a, duh ni se a hote a inventir thei chiang kher mai. Mahse, mi huaisen Saihnuna chuan Mi huaisente zin kawng tawp dan angin mi venhim chawpa dam khaw chhuak ni aiin midangte venhim nana mahni nunna ngei chan chu a thlang ta zawk a ni ngei ang. A hote tawlh kir chu hliampui tuar chungin a lo veng ṭang ṭang a, ral rawn thleng hmasa a piang chu a kap thal tawp tawp mai a, mahse hmelma lam chu an tam tual tual a, an kah rawn luai luai a ni ber mai. A ho te hmun him lai chinah an insa seng fel ta tih a ral ho chu a chimin an rawn chim huk mai a. Sai hnuna awmah chuan Silaimu hian a rawn deng ta dawt mai a, amah pawh a nghing lawih nghe nghe a ni. A awmah bawk chuan Silaimu dang pakhat a rawn lut leh ta zawt mai a, chu chu Silaimu pathumna chuan a rawn zui nghal bawk a. Silaimu pathum zet a awm a a inphum tak hnu chuan mi huaisen Sai hnuna chu a thing thi rawp a. a silai han hmet puak leh turin theihna reng a nei tawh lo. Sipai Huaisen Saihnuna chuan Tahan District, Kayuwai khawkianga Leilet Phaizawl-a a khupa liampui tuar chung leh a awma silai mu pathum ngawt lut chungin a hote venhim nan a nun a hlan ta a ni. Mi Huaisen Saihnuna ruang chu Tahan khawpuiah an vui liam a, an CEO chuan Saihnuna chu a ui em em mai a. Ka hote zingah Lusei mi huaisen sai hnuna a lo awm hi vannei ka inti chung chuang a, chutih rualin hetiang mi huaisen leh mi bik ka chan ta mai hi na ka ti a ni. Amah anga mi huaisen leh tlawm ngai hi ka dam chungin ka tawng leh tawh kher lovang, a ti hial a. Mi huaisen sai hnuna an vui ni chuan a tap tlawk tlawk mai a ni. Sai hnuna hian a huaisen lawmman vawi hnihna. Thawra, MC Dobol Bar chu a thih hnu hian a dawng leh ta a ni. Sergeant Saihnuna chu Myanmar Al In Chanchinbu ni sawm pakhat, April, sangkhat zakua sawm sarih pakua a chhuak phek hmasa berah chuan Myanmar lal ber Pu Newinan Saihnuna chu pasal tha te chawi mawina sang ber a hlan tiin an chhuah uai uai mai a. Chawimawina hi a nupui Dawkin Awngi Sabu Daung khua hnenah chuan hlan a ni ta a ni. He chawimawina hian rangkachak a keng tel a, tin, a nupui hian pasal dang a neih leh hnu pawhin Saihnuna pension sum hi True Life a nih avangin Saihnuna nu Thangkimi Champhai Ruantlang mi chuan a thih hma ni sawmhnih pahnih August sangkhat zakua sawmriat pakhat thleng a ei zawm leh a ni. Japan ralen laia America sipai huaisen, private age muna nen saihnuna huaisen dan hi a inang hle mai a. Japan-in Burouen Airport trenchkhur atangin America sipaite chu duh tawkin an lo kap a, sipai huaisen age muna chuan hliam tuar chungin grenade-in a vawm a, A puak rangin a tlir zui zel bawk a, Japan sipai pui tura rawn kal sipai platoon dang sipai sawmpariat lai mai chu amahin a lo kap hlum phiar mai a, chutah boruak a ral muangin a reh ta duk mai a, mahse a rin loh lam atangin Japan sipai pakhat chuan a rawn veh hriau hriau a, hmun leh hmunah H Moon-a chu a rawn tlir ta chiam mai a, Private H Moon-a chu a boral ta a ni. Ani pawh hi a thih hnuin Military Cross chu sorkarin a pe a. Saihnuna leh Eismuna hi ral thih chilh an ni a, Japan hovin an sipai huaisen bik, Kamizake an tih zingah an pahnih hian telin pasal tha, samurai, zingah an chhiar tel a ni. Mi huaisente chu indona a hnehna chang ziah te hi ni lovin indona hmachhawn ziah thin te hi an ni. KNDO ho beihna kawngah hian Second Burma Regiment, Six Burma Regiment, Third Chin Battalion, First Burma Regiment-a lusei sipai te an huaisenin fak an hlawh hle a ni. Ka ren rallian do letna kawng. Inbeihna chi hrang hrangah lusei huaisen zia leh rem an hriat thin zia hi sawi tam tak a awm a, kan sawi vek seng lo vang. Sawi tawh angin Burma Army chawimawi nasang ber Aung San Thuri a dawngtlak a huaisen awm mah se, recommendation chungchangah block tu an awm thin avang mai a, dawng an awm ve lo chauh a ni a, chuti chung chuan Thiha Thura, Thura leh. Thuyawngawng chawimawina dawng an awm nual tho a ni. Engpawh ni se, KNDO dona ah hian Lusei tlangval te huaisen zia leh an contribution that zia hi Burma War Office ah dah that vek a ni a. Chuvang chuan Lusei ho hi hnam huaisen leh tlawm ngai a tul phawt chuan mahni ram awp chin humhalh nana khawvel a hnam ropui leh thil ti thei ber kumpinu sorkar meuh pawh dolet ngam kan lo nih hi inchhuanna tham a tling hliah hliah a ni.